ndozviripo izvozvo kana iri corona tongomira kuti yatonona now talking about uh, corona yamataura iyi what's word to the people as far as corona is concerned you are an icon uh, my word to the people is just follow that's what's on the ground so we have to do what we have to do Now a lot of viewers outside there very hungry for soldier love. Eh, vakawanda vari kuimba mangoma and uh, havasi kuziva kuti vozvifambisa sei. Now the king is here and the king ndamboti mumbobatsira vanhu vakawanda. What should one do munyaya yezimudhanzo kuti anyatsobudirira? Eh, nyaya yezimudhanzo one I think munhu anofanira kumboita zvebasa Isaac, kana ndichiti kuita zvebasa ndokuti chiitaiwo mabeta artist kutadzwa nazvo zvaana sozvaana fishi handitya zvevanhu vari nguva yachinzi akaipa akaipa chichichi mangwana ha he zvazodai zvikazodai zvikazodai zvikazodai saka ndingoti vari kuona vanoona vanzwa magitara yatichitenga kumaita tichipinda maari vamanzwa zvakanaka vazviona zvakashata vazviona you know what's right and what's not right teedzerai zvakanaka zvakashata musateedzera and uh, you know what viewers before the interview uh, soldier love was talking to the director of this program elder gaza and the elder gaza and ndidamboita loosen out my heart Right. Pane zvamuda kuti share ne the majority of Zimbabweans. Yeah man. Um, chandoda kungoshare nevanhu ndechekuti um, uh, time is precious. Life is precious. Don't waste it. Eh, hapana uh, zvakawanda zvandogona kutaura but mashoko iwayo anoreva kuti upenyu wakakosha kanguva kamawanayo kashandisei unoziva ndikakuudza kuti ndadya mari pazvinhu zvandaita but pamwe pandakamira ndinei ndogona kudhiniwa ndogona kuboila musoro ndogona kuputika Ndoona kushuvira kuti muna ndidzoke 2015 kana 2014 vanhu vese vasati vakunyanyira kuziva zvakawanda wanda zviva zvekundakapenga ndisingadi daiso daiso ndisingaise mari yangu ku inonzi iko iri kutaurwa mazuva ano iyoyo unoiziva asi takutaura zveizvozvo zvedu but tingoti its part of it yes zvimwe zvezvimwe zvacho zvinounza zvinhu ipapo mm. but ndangoti munonzwisa kungoti chi eh, don't lose it Don't lose yourself. Aizia, mhm. self control, control yourself. Mageto youth kunyanya. Pane pamwe pekuti unenge wafila unge ndini ndinonzi eh, Zim dancer uyacho. Mhm. Bozo ndaka pano kutaurira kuti hapana misa. Mwanzo. Mhm. But still eh, hapana anokumisa but uri kuitei? Mwanzo pampanongo. Dauti munhu wese achaita zvaachaita. maiziva chero ukanzi waroora tanga wafunga kuti waroorerei your messages are so deep they are very very spiritual what motivates you soldier love uh, what motivates me is uh, just natural things that i come across in life

but i can be spaced up nezvimwe zvinhu zvekuti i can lose it munhu unoona chikuita kunge ndiri kutopenga nongoti mogo padiki diki mogo padiki diki mogo padiki diki mogo vakungoita kunge munhu anogara achingofunga mogo because une tunhu twako twakuita zvandati zoni tumakadzi twedutu tunoda kutambwa tichiziva kuti mangwana meseji yangu ndeyengoti chero ukanzi mdara kana unzi number one kana number ten

2 haiperi 3 anzwisa because zvakatoitika kudhara aiziva ndakatosenganiswa navo masenganisirwo atakaitwa namwari zvatinogonerana tinoziva zvandinovatadzira ndotozviziva pamwe ndaisaziva pakuti but pamwe ndakuzviziva kana kuti handizive but ndati zvatinotadzirana nezvatinogonerana vanhu zvakawanda ipapa ndoona kuita nine years ndisina kumbobvira ndauya mhm. but pane dhiri randogona kuzunguirika ndoita se ndangouya wedza ndiri kufara kana kuti handisi but havatadze kunditambira kuti ndatouya bcause nei ndatouya padheni pandakatombogara mhm. ndimukoma vandakatombogara navo pane ine time chero hazvo pazvakaita kunge ndaita zvandakuita ndakanga ndichitoenda ndichirabesa ladha rangu ndichienda nekuti munhu agara ane road yani yake yake yes my but atida kutarisa kuti ndakaitirwei kana kuti ndakaitei mm. ndangoti panenge pato nezvaitwa wedza zvakanaka kana zvakashata vamwe vana anogona kusangana pahondo nokutosiyana kwavanoita se kwavanoita sa mukasanganiswa nechakanaka chiro kwakazoita chakaipa kana chii Matosangana. Now I've just been reading reports uh, last week ndaiverenga hangu rimwe newspaper nditaura hangu zita and um, I came across an article which said the relationship between soldier love and super youth is dented hapasina relationship ipapo is that true yeah it's true kune vanhu vemanewspaper ipapa apa marume zuro ane zuro ane zuro last week but one ere last month ikako ane chiaccident chakatoitika futi but lozondiona kuti mpepa yemomoka ndakatomira ndakadaza kuti kachagwa kacho mawanika ati zvatobuda nhasi isu paita ichichii vanga vachinetsana chichii mangwana mai uti mai fada saka kana vanhu mumba chaimo chero vanodanana vacho rudo rwechokwadi rwacho anga baba namai vane musi wekutoti munototukana kana kutoita sei Weza tingazowirirani ka pese. Pai mani kufana kutomba ita unge nda jini wani ya itika ipa. Iye utomba ita unge jini wani ya ita si. Itika ipa. Because tese tiri vanhu. Tine ma feelings. Tutadzirana tinogonerana. But ingori nyaya ingoti panogonekwa chete tinotaura nzeve. But panotadzwa ndipo patinogona kutaura chete. Zvasaka zvagara zviripo. Inini wacho ndine marong andinge ndatoitawo futi mm. ipapo andava ndiri right andati iye ari right ndati ininiwo futi tese samwe samwe saka vanhu kazhinji maona zvamaita izvi mukoma mandivhunza ndaa ndakaonawo pepa chi asi ini ndikuudza akana ini pepa ndoerenga sekuti ipa ndikutoshandisa vanhu vakatonzi tatu Vana sato day 13 here kana 12 amene ko. Idea yani ko 18. 18. Amen. Titese ba. Corona. tikungonamata kuti mwari korona iyo ndi busy kufunga kuti yesu paiyo tine chibaba vakutodai uti mwari anochinzwa nepapa kusapota imwe hondo uya urikudai kuti itomuka uso now corona has affected most people not in africa alone in asia in the entire world now ku business renyu manje mm. what's the strategy now nenyaya yecorona eh, inini zvangu nda kutaura chokwadi business or no business ngatinamatirei corona haisi yevanhu vanoe mabusiness chete chero asi chero asingaimbi chero anenge angomirira kungoona vamwe vaita zvaro kuti chata saka korona ihondo yemunhu wese handingatizoni kungwara kwangu kana kwedu kana kwemazimbabwens kuti korona haisi kurwa maroera iri kuita kuitaly because hanzi uri kuona handisi kuwanza zva ndinongotaura kuti hanzi inodawo matemperature anenge ari ari mateti chakadari iwaya 26 china mbiri ndozvandaziva kuti kamwa tii chaivo chaizvoka ndozomwa tii chaivo chaizvo kunzwa ndoo korona kuona gonye racho ringe madora kuno kuafrica tirivakutorisana but handisi kutitorai zvinhu izvi kwani ndikutaura gonye randakaona rasvinwa mumwe munhu ndakangoti dai ranga ri kuafrica chaizvo chaizvo noona mbuya angu vaya vaya vaitora makonye emuti aya vakutoona kuti makonye ari pavanhu aya andokutaura vaiwana zvekuisa movheni nekunakuita sotas waizi but inhamo yatinayo mazi hatingati tingafare vanhu vachitoita se vachiparara vamwe vanofara varipo vanoti vachiona so vanhu vachiva so Ah, vafara. Asi ndivo vane mweya yakaipa ka. Isusuwo chero mukati tine mweya yakaipa kana kuti zvamataura tisipo asi nemuzita rajesu korona inotoinamatirawo

ndikutoziva kuti vakawanda vari kuda futi round two ninye tumadhuzi netumadhonsika tumabisi wogowo but inini zvangu handina musi kana zuva kana kuti mangwana kana kuti dzatouya ikuda kuporisha kana ukanzi wandiporisha wandiporisha banda utaure kuti undiporishe uya unesani bill first utanga wade kiwi second utanga wade nageti ichiteera wozoti chi vanish aha woti finish ka kaenda saka kupart one apa zvakangopera pasina decision inini ndiri kuti ready musazofunga kuti takararaka tikudaonaso zvamuri kutoda kuimba tikutozviziva asi kukwata izi tinazo futi zvekutokupindurai kana maimba kuti kusaiko mune bhoti ine china tokutaurira kuti Andi wakadituka pana andina kina. Tongodaira mubvunzo madairiro atiri kuita nekuti magitare ka magitare wanzwa usade magitare kana zvichifaya chete nepauri kunzi hazvisi kuita se eh, ipapa apa usakungoti handina kuti mangoma tanoda kutolonchaka ipapa but mumwe munhu ukamubvunza andikuti ati havasi kuimba kopotato anozonzi handisi kuda hangu mm. handisi kuti ndakadziya kudarika iyi ndikuti kuna amwe vanhu vanotoimba vachiri kuimba asi hamusi kutomboziva kuti chi vachiri kuimba inini ndini musuno ndakapuwa hanzi dzinoziiko iyi pama anozimaawadziona ndikatoziva kude awadrei ndikatoona ah, wasiya ndiri kupenga zvangu but mangoma ari kurira zvavo still mwari ndokutendai kupenga ndiri kupenga sibasa rangu ndinongoita se nongoita wopanda kwanisa ipapo vasingapengi votonzi havasi making vari kupenga ndivo vaita king right um two more questions for the king of sim dancer before he goes and gives us maybe two freestyle sessions because vakawanda muda kunzwa from the king uh, king muchine one love here mangoma um, ndikada kukuudza kuti hamusina one love ndiri kunyepa varimo vari kutozviita zvichita se zvichifamba iriko one love voice kana kuchiitwa song nafree man namacheso yotoita chi it song musade kuti nditi hakuna one love nekuti ini handina ngoma iri kurira wo kudaro handiti chiraundi ka ichi chamboendawo kutenderera sarwadzira saka one love iriko kumangomako vanogona vari kutomaita mm. andimborwadziwe nekuti niniwo hazvisi kunyatso fire steric maitira kana chingoita pesa because of uh, time handisi mwari dai ndiri mwari ka

He died for your sins, for our sins. And learn to love one another. And uh, love the next person the way you love yourself. Because I think if we love each other, there won't be hiccups. Hapana anowandisira mumwe kuti chakati one. Tine rudo, unondiudza kuti munin'ina wangu wakatsika moto mm. paine rudo ndinokuudza kuti mukoma wangu ndakakubira ifoni yenyu nezuro paine rudo handitokubirei futi foni yenyu ndo ndokuudzai kuti hamukoma wangu ndinofarirawo foni inenge inyu saka i think message yangu kuvanhu handina hangu chandoziva laiberi handiriziye sikuru hapana but nyaya yangu ndeyekuti love one another love your neighbor the love the way you love yourself anditi ndongoona kunge tikadaro hapana anomboita zvakaipa hapana anombosiya mumwe achidhomoka saka freestyle yandada kungoimba zvangu iyi ndeyongoti pamwe pachaita bepara uchatenga ubva waverenga ubva wanzwa sinzisa uya ari kupenga ndini naimbouya muchitonditira akapenga hapashaike vamwe vanhu vataka kuvenga vamwe vari kuti mukadzi wake ndakanyenga mumwe ari kuti aneka hunhu kekupenga mumwe ari kuda vakumanani baye nemapanga mumwe ari kugaira kuti yenira kun'anga mumwe porofita mumwe anogaira kuti zvinhu zvichaita mumwe abvumira kuti ndichangomuka ndakaneta pavakandivheta vamwe vedu vakandivheta vanotondivheta vamwe vanotanga kungodona mumakamera ndopadoona ndichivabatira chifanira usina zvaunotanga kundipomera ndopa uchaona kuti vachandondifomera kana ndaimba ngoma dzangu ndichivakremera ndavaremera ndopa uchaona vandirambira hatimude pano ngaachibva pano iye mfana sano vakutaura unge kano asarisi firimu inzwa inini zviri kutoitika endi musambokanuka funga ndisi kubatika ndisikuda kukundika ina ndimbofunika pasa ndimbofunzika ndozvima dhodhodhodhodho baba dodo ndini ndozvima dhodhodhodhodho baba dodo don't try this mm.